Croeso nôl i Briw yn y Bar. Dwi yng Nglwb Rygbi Nant Gyredig a mae kick-off cynnar gyda tîm cynta yn erbyn Pont y Beirn fel bod pawb yn gallu gwyro gêm enfawr Cymru yn erbyn yr Ariannin. Dere weld beth sydd gyda'r cefnogwyr i ddweud amdano cyfleon Cymru pnawn ma.
Fi'n llawn hyder Fi'n siŵr bydd ni'n ennill heddi achos dyw'r an- Ariannin heb ware'n dda o gwbl. Os fy nhw'n colli, fi'n credu fy nhw'n like 35, 15. Fi'n credu bod pawb yn mynd i dathlu p'nawn 'ma yn y bar os mae Cymru'n ennill. Sa i'n siarad Cymraeg. Yr Argentinian Tango neu Dawnsio Gwerin? O, Dawnsio Gwerin, bendant. Dawnsio Gwerin. Ocê, os, os, os cael ble i weld e fan hyn nawr wrthoch chi? Yeah. Oh. Come on, beth sy'n ni?
Come on, Anna. Brilliant. Canolwr y Scarlets, Johan Nicholas. Cwestiwn gloi de. Gym enfawr i Cymru heddi, beth yw disgwyliadau ti? Fi'n credu siw mae Cymru diwaredd os oedd eto diwetha. Fi'n credu mwyn ennill heddi, wlle 32-14 i fi, fi'n credu.

Biggar, nôl i George North, North dodd o lan dacl dda ac yn dacl bwysig, a mae'n dod i Gareth Davies, a mae'r cymorth yno gan Dan Biggar, a mae Cymru wedi cael y cais cyntaf.
Gareth, so meddyliau'r hanner cyntaf? Um, well, game agos iawn, yn hapus i uh, cymryd tymor y cais gynta, uh, Dan Bigger obviously yn chwarae'n eitha dda. Julian Lewis Jones, meddyliau'r hanner cynta? Wel, ddylion ni fod ugian i fyny, uh, ugian i ddim, really. Uh, dechreuad gwych gan Gymru. Um, siapiau gwych yn y canol o bob dim, a cais gwych. Ond, da ni wedi sort of reid chwe pwynt i'r Ariannin, fel anreg os reici ni. Uh, deg munud ola, eitha dramatig gyda'r uh, uh, diweddglo, ond uh, os maen nhw'n dys dysgybledig yna ail hanner, fi'n credu newn ni fe.
Oh, Tomos Williams yn ffugio a syth drwodd, a dyna'n union oedd ei angen ar Gymru. Yn gwybod gan o gyfle i ymosod fan hyn trwy Lucio Sinti. Iddo Peti mewn trafferth fan hyn. Wel, dim chwarae brwnt. A Cymru... Drew Dylan Lewis wedi dwy'n y bel, na, dyn ddim cweith digon, just arafu, a Joel Sclafi yn y pen draw yn plymio drosodd. Rio Dyer

rhan yn mewn i ennill y gêm. So bach yn gytid fel y first half, edrych yn cyffyrddus, edrych yn gwrdd o hyn, second half, just gael ei fynd fel. Ah, just bach yn disappointed really, uh, ar ôl y can o gyntaf ni'n meddwl, byddwn ni'n wedi sio mynd trwy ddo i ennill yma, e, ond um, bwtio ni'n meddwl bach yn second half, a bach o lack of discipline, a sa'n gwybod, just bach yn struggle yn diwedd o'n ni, ond ie, yeah, ni'n dda i ble ni really, and we'll go again yma.
Wel, mae'r clwb yn dechrau gwaghau Sdim y dathlu o'n i'n disgwyl, perfformiad a canlyniad siomedig, Cymru'n anffodus, mas yn y chwarteri o'r Cwpan Rygbi'r Byd.